Kolasib District Fashin awm tawh zingah hian tunge ropui ber ti ta ila kan chhan dan a inang lo nuaih ngei ang. Zawhna tlem kuai herin a nih Kolasib atanga politician kan neih tawh zingah tunge ropui ber ti ta ila Puke Lalrinliana tih hi politics lam ngaihtuah ve dek tawh zawng zawngin kan chhana pek tur chu a ni. Minister of State atangin Cabinet Minister ah hlan kai a ni a, Aizawl tlang atanga rorawn rel tur a nih laiin a hmangaih Kolasib constituency mipuite tel lovin a awm thei si lo. Aizawl tlanga nuam sa taka han awm ai chuan a bial mipuite nen ngeia chawhlui kil hote A bial mipui te harsatna ngaihthlak a sut kian sak tura hma lak leh tanpui te hi a nuam tih zawng ber a nih si avangin kum sawm ruk in bang liam tawh Purin te hian harsatna bik a tawk a nih loh chuan thla khatah vawi li tal a bial hi a rawn tlawh ngei ngei thin. Tun ṭawng video-ah hi chuan June thla chhunga a chet velna kan thlir ho leh dawn a ni. June ni hnih sang hnih sawmhnih pathum hian Mamit tlang dunglam fangin Mamit DFDO office building sak tharna tur hmun ruahman enin a tlawh a. Chumi hnuah Mamita FCS and CA Department District Office hawnna ah khual lian niin hun a hmanpui a. He hun a hman zawh hian Zawlnuam lam panin Zawlnuam Fisheries Department Brood Bank siamna tur hmun a en leh a. Chumi hnuah, a hmalakna avanga siam thar tur Zawlnuama supply kutdam sakna tur a ruahman a en leh a ni. Tlailam Darli leh a chanveia Kolasib panin a rawn chhuak a ni. June ni thum, sang hnih sawmhnih pathum zing Darsaria Electric veng Colosseap a a mamawhtute apiangin an pan theih tur Health Clinic hawnna neiin he huna thusawitu Doctor Ma Thla'a chuan Purinteia hmalakna avang liau liaua Colosseap District khawtina Health Clinic a awm tawh thu sawiin hriselna lama hmalatu Minister chunga an lawmzia a sawi a ni. Tukṭhuan eikhamah Diakon Bazar Chawhmeh Zuar Association ten harsatna an tawh ṭhin thu Purinte hnena an thlen chu Chawhmeh Zuar te tan an thil zawrh kalsan a remchan chiah loh avangin Purinte hian Diakon Bazar ah amah mamawhtu te hi panin a kawm a. Bazar a ṭhu ten an harsatna tawh hrang hrang te ngaihthlak sakin an harsatna sut kiahna tura hmalak a nih tur thu te a hrilh a ni. Hemi hnu hian New Diakon hmuna Colosseum Boxing Association ten boxing hall tura an ruahman chu a tlawh a, chawhnu lamah hian amah mamawhtu ten an dawr theih turin Banglakawn a a chenna hmun a office ah a thu leh a ni. Pathian ni hi Colossae pah hmangin a tuk thawh tan ni hian LAD Department lam hotute nen inkawmin hemi hnu hian DC leh SP te nen inkawmna an nei leh a ni. June ni ruk sang hnih sawmhnih pathum hemi ni hi Bairabi lam a tlawh hun tur a ni a, zingdar ruk leh a chanvei ah chhuakin Bairabia amah mamawhtuten an kawm theih turin PWDIB-a public interview a nei a, chhun lama MZP buatsaih Mizo zirlai ti tha chawimawina huna khua lian niin hun a hmanpui a, tlai lama Bairabi chhuahsanin Aizawl lam panin a chhuak leh nghal a ni. Aizawl lama hnathawh tur awmte han thawk sawk sawkin nikua June sanghnih sawmhnih pathum tlai lama a bial kolasib chhunga tih tur tam tak a awm avangin a rawn chhuk leh a. June ni sawm sanghnih sawmhnih pathum zingkara kolasib atanga Bairabi lam panin hemi zing hian amah mamawh leh dawr duhtu ten an dawr theih turin PWD IB-ah public interview a nei a. Chhun lama Bairabi khawchhunga sawrkar hmalakna hrang hrang tlawngkam lei min dalna tur Chengnuai Sangli Senga hnathawh mek chu a hmunah kalin a tlawh a, inhmun nei lo te tana inhmun chheh tur chhungkua zasawm pahnih te chena tur mlfan hmanga a leisak chu tlawh lehin Zophai kawng zau leh siamthat hnathawh chu tlawhin a let lehlamah hian Bairabi Playground tur purintian a pek. Mla fan hmanga siam hna an thaw zawh tawh chu tlawhin tlai lamah Engineer Lalbiakzuala Filling Station hawnna a nei a ni. Pathian ni hi Kawlasi pah hmangin a tuk ni sawm pahnih, June sang hnih sawmhnih pathum, zingkarah amah mamawhtu leh kawm duhtute tan, Banglakawn a chenna hmuna a office siamah public interview a nei a, chhun lamah MZP headquarters. Scholarship zirlai ti tha chawimawina an neihnaah Khualian niin Minister hian zirlai ti thate chu thuziak cheimawi leh pawisa fai lawmpuina atan a hlan a ni. He programme zawh hian Salem veng kawngpui kawng chung leh kawng hnuai inkalpawhna leh Pu Buanga inbul step college veng panna step te chu a hmun ah tlawhin siam ngai leh thawm that ngai te thawm that a nih theihna atan chak taka hma a lak tur thu a sawi a ni. June ni sawmpali, Sanghnih sawmhnih pathum zinglam ah a chenna hmun Colosseum Banglakawn ah Amah mamawhtute tan public interview neiin chhun lamah Government Kallusi College tlawihin Science Building sak thatna tur chungchang leh college ina mamawh hrang hrangte Principal Office ah staff te nena sawi hona neih a ni. Inkawm hona an neih zawhin Purintea hian Collesip Department enkawltute, Head of Department te leh Kum sanghnih sawm pakua atanga kum sanghnih sawmhnih pathum chhunga sorkar hmalakna hrang hrangte sawi hoin inkawmhona hun an nei a. Minister hian kalkhawmte chu eng party pawh lo sorkar se sorkarna chelhtu tak tak an nih avangin Kolasib tana thahnem ngai taka thawk turin a chah a ni. Khati zawng kha tuna tana kan thlir theih te chu a ni a, video dang nen kan lo kir leh vat ang, min lo thlir sak leh vek dawn nia.